Selâm aleyküm saylı dostlar, hayırlı vaqıtlar epiñizge. İşte, bir zamannıñ zamanı kene de biz sizlernen beraberlikte

Bulutqa oşadı, e, bu ava. Bulutqa oşadı, amma güneş keldi. Güneş keldi, e.
Qısmet olsa, güneş olacaq, yarıq. Asılında soramağa isteyim, nasıl peyda oldı, ne içün güneş, ne içün ay degil, bulut degil? Ay, bulut tegerançıq, endi nasıl deyim, qap-qara ola da. Güneş degeni yarıq, nasıl deyim, yarıq olsa, sıcaq olsa, sevgi de bar. Bütün şey onda. Siz endi toplanğanda, işte, ustalar, evel çoqtan olğan şey bu, añlağanıma köre, tüşündiñiz, nasıl adnı alayıq, ansamblniñ adını ne qoyayıq, variantlar oldı, e? Variantlar oldı, endi amma pek çoq oldı, nasıl deyim, çalğı taqımları da çoq oldı, oturdıq, laf ettik, keliştik, işte, mına buña Güneş olayıq. Çünki toylarda çalışamız, nasıl deyim, bütün evlerge yarıqlar tüşü, sevdalar olıy. Yarıq olsa, sıcaq olsa, e, bir mına nasıl güzel olıy da. Elbette, ve öyle yarıq, inanamız, bugün olur subet devamında. Ve men sorama isteyim, bu yıllar keçtikçe, doğrusını aytsaq, çoq şeyler deñişti Güneş taqımında, çoq insanlar keldi, kitti ve, Sizce bu nenen bağlı edi?
Endi neden deñişmeler oluşu kerek? Çünki yaş istidatlı oğlanlarımız bar, olarnen beraber çalışmaq kerekmiz. Olarnıñ arasında biz de, qısmet olsa, yaş, yaşaramız, ülemiz, yañı şeyler çıqa, yañı fikirler, türküler. Çünki böyle işte deñişmeler oldı, olmaq kerek, men bellesem. Yerimizde toqtamayıq. Bizde qırımtatar sözleri bek çoq. Alğa deyler, bizde işte mına onıñ nemesinden tüsip alğa deyiverip, ögüne, artqa yoq. E, ve endi añlağanıma köre, güneş sıcağından çoqusı yanıp, kuvip kitti, amma, amma sizler, sizler ekiñiz qaldıñız, e? Ekimiz qaldıq, eski güneşten ekimiz qaldıq, e. Ervin, ya, işte, o zaman, işte, toplanğanda nasıl fikirler edi, ne aqta tüşündiñiz, planlar nasıl edi?
O zamanda, işte, toylar çalmaq, yañı-yañı eskiden qalğan avalarnı çıqarmaq. Bizim ağalarımız, türklerimiz qalsın dep, ögrendik, çıqardıq qartlardan yürip, sorap. Soñ yañı türküler yazıp başladıq. Mına, şimdiki yaşlar, ustalar işte endi nümüne alalar büyüklerden, mına, olsun. Sizden nümüne alalar soñ, Hayat, Qara deñiz, Çalğı taqımı bar, Yeşil ada, ya siz özüñiz kimge baqıp ögrendiñiz, siz, siz içün kim nümüne edi?
Biz de ögrendik, qartlardan ögrendik, evelde çoq çalğıcılar bar edi. Olarıñ adları? Olarıñ adları bar, ramet olsun canına, Alim ağa Osmanov. Mına, İbraim ağamız sağ-selâmet, ondan çoqusı aldıq. Mına, bizde Qarasuvbazarda, o da endi rametli oldı, eski çalğıcılardan Eskender ağa, Kadırov, olarnıñ oğlanları, olardan ögrendik. Endi tek, Emer ağa, Şerfedinov, Zakilerden. Zapislerden oturıp, işte, diñlep, biz öz avalarımızı, öz milliy türkülerimizni bey begenemiz. Amma şimdi siyrek toylarda da pek siyrek çalındırlar. Deñişmeler çoq oldı. Şimdi yaşlar bir başqa şekilde kiteler, añlap olamayım. Sizde bar, şimdi sizden beraber yaşlar çalmaqtalar? Ebet, ebet, yaşlar, e. Oları daima kerek ola. Yolğa qoyma. Ebet, endi er şeyni yolğa qoymaq kerek. Yolğa qoymasañ olmay. Başta bizlerni tarta ediler, endi biz tartamız yaşlarnı. Mına, ya Ruslan, nasıl deñişmeler toylarda? Bu yaramay deñişmeler oldı.
Endi Böyle baqsañ, endi yaşlarnıñ özüniñ fikiri bar, özüniñ aqılı bar, özüniñ körmesligi bar, nasıl toy merasimi keçmege, amma bizim adetlerimiz bar, onı unutalmaslıq kerek. Unutmayıq, çünki yaşlarğa aytasıñ, olara dey, bizge kelişmey dey, tegerançıqqa aylandıralar, başqa bir molodöjnıy şekilge, amma evelde toylar bek başqa keçe edi. Şimdi Tegerançıq, nasıl desem, zevqı de qalmadı, Ridvan bey. Zevqı de yoq, keyfi de yoq. Tegerançıq böyle bir, nasıl deyim, başqa şekilde keçe.
Amma buña baqmadan, işte, er kes tırışa endi bu yañı qaidelerge uymağa. Ve zaman talap ete. Men bilem, mına, sizde de bu soñki yıllar devamında bir qaç, Yañı eserler, türküler peyda oldı, yazıldı. Bu, nasıl aytaq, kaver versiyalar, e, öyle aytalar. Kaver de var. Belli bir avalarğa, işte. Belli bir avalar da var. Amma tırışamız, milletimiz içün, halqımız içün, Vetanımız içün tırışamız. Tegerançıq, nasıl deyik, bizde yañı bir şeyler çıqarayıq, deyik. Amma eski şeyler, bek çoq şey var, güzel şeyler var, amma. Tırışmaq kerek, yañı şiir yazmaq kerek. Endi bizde mına qırımtatar milletimizde tegerançı kompozitorlarımızdan azçıq, nasıl deyim? Zayıf. Zayıf. Bu endi sizge nasıl aytsam, tegerançı kompozitor taraftan çoq olsa, Ebet, endi yañı bekim bu yaşlar içün yaşlar şekilde bir yaşlar melodiyalarını, türkülerni yazsalar, bizge qısmet olsa, yırlarıq, qol tutarıq. Amma kompozitorımız zayıf. Ve mına biz bir qaç eser işte beraberlikte yarattıq, öyle mümkün aytmağa. Yarattıq, elbet.
Tenqit oldı, mına şahsen maña aytqan insanlar oldı. Ne içün öyle yaptıñız? Ne içün, bilmeyim, yañı bir ava yazılmadı? Ne içün böyle sözler, işte, yazıldı? Buña, bu aqta ne ne ayttır ediñiz? Tenqit olmaq kerek asılında, ebet. Amma ne aytmağa mümkün bu aqta? Bu yañı yazğan türkülerimizge? E-e. Tenqit eteler, işte, mına bir türkü bar edi, siz onı aldıñız, sözlerini deñiştirdiñiz ve Endi bir qırımtatar türküsi oldı işte. Ya Ridvan bey, men bellesem, evel-ezelden öyle yapıla edi. Evel-ezelden. Muzıka degen şey endi çalğıcılar bir-birinden alıp yapa ediler, birisi tek arançıq bir şey özünden qoşa edi. Biz de tek arançıq şey qoştıq, oldı bir güzel türkü. Oña bir şey yoq, bir yaramayanı da yoq.
Yoq, yaramay şey degil. Bütün dünya ondan işte. Bütün dünya ondan yaşay.
Menimce, eger toylarda, bilmeyim, bir başqa bir tilde, rus tilide ya da, bilmeyim, bir Kavkaz tilinde yañğıracaq yır eger ana tilimizde olsa, menimce, bundan da faydası ziyadedir.
Onıñ içün şahsen men de bir yaramayışı körmeyim. Amma, elbette, elbette ister edik, bizim muzıkamız olsun, bilmeyim, işte, yazılğan bir yañı ava olsun. Amma. Bu qıyın mesele şimdi demek. Nu, qıyın. Bestekârlıq tarafından bizde pek zayıf vazife. Zayıf, zayıf, ebet zayıf. Endi yañı şey mülkün yazmağa. Pek çoq mülkün yazmaya, amma kompozitordan, bestekârlardan zayıf. Şunıñ içün endi nasıl deyim, çoğusı mına var yaş. İstidatlı mına eşitemiz radio taraftan, qızlarımız yırlay. Bir yaramaylığı bar, men mına köreyim, eşitem, diñleyim, bizim eski türkülerimizni bir remix dep çıqaralar, amma o bir şeyge kelişmey. Men bellesem, o bizim eski qırımtatar avalarını, türkülerini, bizim folklorımıznı, bizim adetlerimiz o qalışı kerek. Onı deymeslik kerekmey. Tiymek kerekmi?
Yoq, onı aslında, o men belleyim, menim fikirim. Endi başqaları, endi nasıl oñı köre, özü yapsınlar.
Men bilem, mına, siz türkülerniñ sözlerine çoq diqqat ayırasız, atta bir qaç kere işte beraberlikte laqırdı ettik bu meselede. Ve yazıq ki, doğrusını aytsaq, şimdi çoqusı yaş ustalarımız çoq emiyet bermeyler Kimere, doğrusını aytayıq, yırlağanda añlamaylar asılında ne aqqında yırlaylar. Doğru aytasız.
Yırlarnı.
Ya Ridvan bey, o baştan tilini bilmek kerek. Manasını bilmek kerek. Birinci problema til.
Birinci problema til. Tilin bilmeseñ, şimdi nasıl sen qırım tatarsıñ? Men öyle dep oylayım. Ebet yırlağanda onıñ manasını da bilmey. Ne yırlay? Ne aqqında yırlay? Şunıñ içün bu tegerançıq bu taraftan ağır mesele. Ve men bilem, siz işte mına Zaman çalğı taqımı ile tırıştıñız, bugün böyle temel, e, temel yırlarnı seçtiñiz. Ebet, ebet, ebet.
Men de olarğa çoq sağ oluñız demeye, aytmaya isteyim. Maşalla Zaman taqımına mına bizi davet ettiler. Biz de işte qısmet olsa, men bellesem bir parçaçıq yaraştırarıq. Alla qısmet etse. Balalarğa çoq muvafaqiyetler. Mına böyle çalğı balalarımız olsa, bizim milletimiz dangr olur. Aha, demek olar doğru yoldalar. Elbet doğru yolda.
Elbet bular doğru yolda. Demek olar. Bizim temelimizni, bizim kelecegimizni, bizim yaşlarımızı, yaşlarımız bunı körseler, kelecegimiz bek balabandır.
Ve, sayğılı dostlar, işte men ümüt etem, ına nevbetteki, şimdi yañğıraycaq yır aynı bunı tasdıqlar, yemek, içmek, e? İçmek, e.
Bu da.
Eski türkülerden birisi. Aqiqiy yigitler aqqında. Aqiqiy yigitler aqqında. Sözler de pek teren manalı. Teren manalı.

Alimağa ögretti mına. Ebet, ebet.
Siz çoq vaqıt beraber keçirdiñiz, e?
Alimağadan, ebet, kene de ramet olsun canına, bek güzel, bek yahşı adam edi. İç bir zaman Ruslan yoq demeydi. Mına kele edim Alimağa, mına bu türküni men bilmeyim. Yahşı qardaşım, ki, lafı yoqtı. Ögrete edi, yazıp ala edim. Soñ evde yalaşıqtan ögrene edim. Amma onıñ da çoq türkülerini, zapislerini eşitip, aslında men bek begeney edim o adamnı.
Men soramaq isteyim, ya siz yaş olğanda, bala olğanda qorantalarıñızda, aileleriñizde böyle aqşamları, bilmeyim, mına biz kibi, Yırlaydı bir siler, bilmeyim, babalar, analar. Bitalar.
Bitalar.
Ebet, bitalar, qartanalar, qarbabalar o qadar yırlar edi, aqşam oturıp çay, qave, elvaçıqlar, şekerçikler, loqumçıqlar oturıp, bir eki laf etip. Bek çoq ola edi öyle şey. Qulağımızda qaldı. Ebet, o çalğı meselesinden degil. Ebet, men bellesem, er qorantada o şey bar edi. Ögrete ediler.
Menim bitam, rametli bitam pek seve edi bizim eskiden qalğan halq yırlarımıznı. Em de o muzıkant olmayıp, mutlaq Enver babası bitamdan soray edi bir-eki türkülerin. Enver doğğanda Rametli bitam soray, A, ne, ne, kim doğdı? O, dey, Ana, oğlum doğdı. Adını ne qoydıñ? Enver. Toqta, dey, men saña Enverim degen yırnı yırlarım. İ, Enverniñ babası Lenur ağa birinci kere o türkünü menim bitamdan eşitken edi. Ya, Enver özü eşitmegendir o türküni, bilesiñmi?
İ, Bitanıñ yırlağan türküleri işte aqılımda qaldı. Men İfaq oğanda pek qulaq asmay edim. Amma şimdi aqılımda Qaldı, işte, i, pek sıqlanıp qaldım, işte, ne içün men diñlemedim, yazmadım.
Çare olğan olsaydı, artıqa qaytıp, e, ğayrıdan bu daqalarnı yaşa-. Amma çare yoq endi. Çare yoq. Çare bir şeyge yoq.
Amma mına, bizler, Zaman çalğı taqımı sağ olsun, işte, teklif ettiler, mına, Bu unutılğan adetlerni, mına, bizler de tırışamız, işte, esas ğaye mına böyle, işte, evdeki vaziyet kibi oturıp, bir-eki türküni yırlamaq. Ve bizler tırıştıq, aynı bu adet ğayrıdan canlansın ve er bir qoranta buña biraz diqqat ayırsın ve çaresi olğanı qadar, nasıl türkülerni bile, olarnı tırışsınlar yırlamağa. Bek ister edik, bek ister edik. Biz de mına böyle evdeki kibi, Girey qardaşımız sağ olsun, e, çuda pekar, işte, işhanesi ve bizler de mına, dostlar, sanki dersiñ, güzel bir evçikte oturamız ve hoş duyğular ile mına böyle güzel yırlarnı diñleymiz. Maşallah, qol tutqan adamlarğa çoq sağ olsunlar. Şübesiz.
Ve endi eger Güneş çalğı taqımını alsañ, men Er bir taqımınıñ öz bir yüzü bar, öz bir, bilmeyim, öz bir qıyafeti bar. Mına, sizlerde ne aytmağa isteyim, şimdi adamlar çoq çeşit türlü yırlar sımarlaylar toylarda, amma sizde Elvis degen qardaşımız bar ve o, işaret yardımı ile canı istegen türküni köstere ve bir söz aytmayıp, laf baqmayıp, siz birden añlaysız.

Na böyle?
Ögreterik soñ. Reklam oñı sen bilesiñ. Men bilem, amma yapıp olamayım. Yaparsıñ.
Manası ne?
Tırışsañ, er şey olur. Çalışmaq kerek. Er şeyge. Er şeyge çalışmaq kerek. Manası, işte, müyüklerini körsete, qolları. E, qollarda bir şif bar, tabaq. Körsete işte, müyüqlarım Dagestanka dep, körsete, işte Dagestanka olıp qaldı işte. Ve men şaşam, doğrusını aytsam, Elviske baqanda ve sizge baqanda, nasıl siz añlaysız bu epşi şeylerni?
Даже baqmayıp añlayıq ne istegenlerimizni. Kmerde sanki bir şey yapmadı. Napoleon doğdu, bu, demek, başqa bir ava. Ebet, başqa bir ava avası srazu çalındı.
Aha. İşte bu yıl, yıllar devamında qurulğan bağ. Yıllar devamında çalışmaq kerek edi buna, er şeyge çalışmaq kerek. E, bu sıp. O da bir yaraşığı.
Yaraşığı, elbette. Ebet.
İnsanlar da baqıp şaşadır soñ. Ebet, insanlar da soray ki mende soñ. Ne kösteresiz dep.
Apaylar tura, hanımlar tura, ne kösterdi dey, ne kösterdi. Soñ bizim arabacımız İdris yanına barıp ayta, men endi qıçırıp olamam dey, sesim. Qalmay. Qalmay, qarıldı dey. Mına böyle böyle avanı endi biz böyle añlaşamız dey. Canıñız ağrıtmasın dey sizge. Olar da külip alalar işte.
E, mına kim erde toyda turasıñ, mına bile kösteresiñ, soñ yanında turğan adam çeşit türlü şeyler belli, o, oldı bir-eki kere öyle vaziyet. İşte, menimce, seyirciler añlaydır onı yavaş-yavaş, olar da bu mevzu içerisine kiredi. Ebet, endi.
Ve soramağa isteyim, işte, ayat devam ete ve Güneş çalğı taqımı Nasıl planlar, bilmeyim, belki planlar büyük söz, nasıl niyetler bar bu endi zemaneviy zamanğa?
Zemaneviy zamanğa, Ridvan bey, endi nasıl plan? Çalışmaq kerek, tırışmaq kerek. Milletimize bek çoq yañı türküler çıksın. Mına bizim mına Zaman taqımımız bar, daa yaş bir taqımlar bar. Qısmet olsa, olar yañı şeylerni çıqarmaq kerekler, çalışmaq kerekler. Bizim yaşlarımıznı qulağına qoymaq kerekler, mına bizim böyle adetimiz bar, mına biz böyle yapqan edik, böyle edi, kitaplarda ile yazıldı, mına bar kitap, zvuçit qaytarmaq, bütün şey yazılı, toy merasimi nas keçe, nas oldı, ne ola, kelin alğanda qına qoyula, bir şey ola, kiyev kele, traş ola, endi elbette onı onı birden qoymaslıq qıyın olur, men bellesem, amma oğa. tırışmaq kerek. Ebette, endi bütün diger memleketlerde, Azerbaycan olsun, ermeniler olsun, olarnıñ öz adetleri bar. Elbette, olarnıñ öz adetleri, öz nemesine kite. Amma bizde tegerançıq nasıl oldı, endi bizim halq çoq qıyınçılıq kördi, sürgün oldılar, Özbekistana keçti, Uralğa, çoq yergelge tüşti. Amma Özbekistandan nege yanam, mına bizim qartlarımız Özbekistandan Ural olsun, daa başqa memleketler olsun, Qırıma keldi, bütün bizim adetlerimiz keldi, amma şimdi bir başqa nege çevirildi kitti. Bu bütün adetlerni çalğıcılar tuta edi, tutıp da kelemiz. Mına bizim yaş oğlanlarımız, meni, mına Ervinni davet ettiler, çoq sağ olsunlar, mına böyle bir Eski, nasıl desem, eski türküler, eski nağmeler çalına. Maşallah, bu balalarğa men çoq büyük teşekkürler etem. Maşallah, bizim oğlanlarımızğa men bek begenim, bek quvandım, keldim. Mına, şimdi mına oturam, öyle bir zevqım bar. Maşallah sizge, balalar, çoq maşallah. Sağ oluñız, balalar. Alla niyetleriñizge yetiñiz. Qısmet olsa, mına böyle çalğıcılar çoq olsa, milletimiz de yüksek töpede olacaqlar, Rıdvan. E, bizniñ vaqıt az, amma biz, qısmet olsa, sabağace yırlarmız, e, endi vaziyet bu. Ebet, endi yırlamaya azırmız, ögrenemiz. Qısmet olsa, bu ballarnen mına qol tutıp, qısmet olsa, nasıl deyim. Ve soñunda bir ciddiy sual bermege ister edim, mına Siziñ fikiriñizce, Ervin, Ruslan, eñ müim mesele şimdi halqımız ögünde nege birinciden diqqat ayırmağa kerek? Mına bu. Qarabüyür Ervin. Qarabüyürüñiz Ervin.
Birinciden, til meselesini bellesem. Özümiz arasında işte rus tilinde laf etemiz. Belkim özümiz tilimizde laf etsek, bizim kültürümizğa da azıcık faydası tiyer. Bizim ağalarımız unutmasın. Zaman deñişti, elbette, siz aytqan kibi, zaman deñişti, amma bizim kulturamız, bizim tilimiz unutılmasın.
Ervin qardaşımız aytqan kibi, men Teyganançıq Ervin, nasıl deyim, zaman, men bellesem, babam da onı aytta, Oğlum dey, zaman deñişmez dey. Yer öle, kök öle, ay öle, güneş çıqa. Adamlar deñişti. Teker ançık adamlar, nasıl deyim, bütün qorantalar çalışmaq kerek. Yaşlarımıza, balalarına, torunlarına, torunları, balaları teker ançık bizim büyüklerimizi diñlemek kerekler. Mına bizim böyle nemiz bar, bizim öz adetlerimiz bar, tilimiz bar. Tilimizni coymamaslıqmız kerek. Biz Qırım tatarıq. Endi men tatar sözüni bilmeyim, Ridvan bey, mına biz endi beraberlikte çalıştıq. Biz Qırımlı degen türküni sen de qol tuttıñ, çoq sağ ol, sözlerini yazdıñ. Amma evel ezelden bu tatar degen söz yoq eken. Mağa endi büyük adamlar ayttı, onıñ aqqında da kitap çıqqan eken bir vaqıtte, men onı bilmeyim kim yazdı, amma onda yazdılar kitapta, biz qırımlılar. Elbette, biz soñ tegerançık onı qoştıq, qave içkende Qırım bizimki. Öyle de olsun, qısmet olsa, bizim yaşlarımızğa da, kelecegimizge biz qırımlı, Qırım bizimki, qısmet olsa. Sağ oluñız. Elbette, epimiz qoşulamız bu sözlerge. Büyükten büyük teşekkürler bildirmege isteyim Ervin beyge, Ruslan beyge. Sağ oluñız. Ve endi soñunda daa bir güzel yır olacaq. Baş, Elbette bir, belli bir yırnı başqa bir şekili, e? Başqa bir şekili, nasıl deyim, onı endi bizim, Nasıl deyim men, evelden biz de, men de onı aytmayım, öyle edi dep. Amma mına bizim büyük çalğıcılarımız, büyük ustalarımız öyle çalardı. Biz de işte mına zaman taqımından öyle bir türküni şimdi bir güzel şekilde keçirmek qısmet olsa. Olur ise olsun.
Olur ise olsun, tomağ açıq olsun.

İşte, dostlar, çoq sağ oluñız bizlerni seyir etkeniñiz içün. Zaman taqımı, Güneş taqımı bugün beraberlikte. Biz sizlene sağlaşamız ve soñunda olur ise olsun.